Үтүө-үүммүт күнүнэн буоллун күндү сахам дьоно-сэргэтэ. Эһигини бука барыгытын бу үүммүт икки тыһыынча сүүрбэ түөрт сылынан Айыыһыт сыла кэлбитинэн итиитик истинник эҕэрдэлиибит. Дьэ уоннаттан дьылбыт бастакы ыйа. Дьылбыт бастакы ыйа тохсунньу ый. Айыы итэҕэлинэн тохсунньу Таҥха хаан ыйа буолар. Онтон Таҥха хаан Дьылҕа таҥарата буолар. Таҥха диэн айыы таҥмыта барыта ааттанар, айылҕа барыта таҥыллан турар. Ол таҥыллыбытынан биир кэм турбат, мэлдьи таҥылла турар. таҥастанар. Киһи эмиэ айылҕаттан таҥыллан үөскүүр. Бу ыйы былыр биһиги сахалар бүтэй кэм диэн ааттыыллара. Хотугу сахалар хараҥа ый диэн ааттыыллар. Тохсунньу ый түүнэ уһун, күнүһэ кылгас, аан-даан тымныы түһэр, хараҥа бүрүүкүүр, дьон хараҥа оройугар дьыл быыһыгар бит-билгэ көбөр диэн итэҕэйэллэрэ. онон таҥхаланыы диэн өйдөбүл үөскээбит. Тохсунньу ыйга сааһы уонна сайыны билгэлииллэр эбит. Бу ый от ыйын батыһара. Тымныйдаҕына сайына сөрүүн, сылыйдаҕына сайына куйаас, тибии түстэҕинэ от ыйыгар сөрүүн буолар эбит. Элбэхтик кыраһалаатаҕына өҥ сайыны күүтэллэр. Тохсунньуга тымныы хам тутар сэтэлиир эбит. Ити эрээри хонон турдах ахсын халлаан улам сылыйан эрэр күн уһаан иһэрэ биллэр буолар. Тымныы түһэригэр оһох бүөлэһиттэн буруо туруору тахсар, дьон саҥата, ыт үрэрэ ыраахтан иһиллэр буолар. киһи тыына сырдырҕыыр, куоска атаҕын саланар уонна сирэйин суунар, куоска уонна ыт түүрүллэн утуйар мээрик буолаллар эбит. Дьэ, сыбарҕа тыаһыыр, оһох уота кытарар уонна күүскэ тыһарҕаан умайар, сулустар түүн сытыытык чаҕылыһан турар буолан кэмнэрэ буолар. Дьэ уонна тохсунньу ый маҥнайгы күнэ дьонтон бу биһиги сылбыт саҕаланар күнэ. Онтон тохсунньу хэттис дьыһылата дьэ Ороһуоспа. Ороһуоспа тымныыта түһэр. Бу күн былытырдаҕына сис былыт тохсунньу уон түөрдүгэр диэри турар. Былытырбатаҕына тымныы сэтэлиир буолар. Бу күн сылыйдаҕына сааһа тымныы, хаардаатаҕына сайына өҥчүйэр. Киэһэтин халлааҥҥа сулус аҕыйах буоллаҕына, отон аанньа үүммэт диэн буолар. Тохсунньу ый тохсус күнэ, ый уонна үргэл алтыһыылара буолар. Тохсунньу ый уон икки күнүгэр сүлүкүттэр тахсаллар. Маҥнайгы хамначчыттара тахсан, абааһыта суох үөлэх өтөхсүйбүт дьиэлэргэ онтон онно иттэллэр диэн буолар. Тохсунньу ый уон түөрт күнүгэр Баһылаайап, эргэ саҥа дьыл. Бу күн ханнык кэмҥэ былытырбытынан дьаҥ-дьаһах хаһан буоларын быһаараллар. Тохсунньу уон биэс күнүгэр тоҥсоҕой тоҥ маһы тоҥсуйар, тоһурҕатар, тымныыны кэрдэр диэн этэллэрэ. Тохсунньу уон тоҕус күнүгэр Кирисиэнньэ Кирисиэнньэ тымныыта түһэр. Бу күн күннээх уонна тымныы буоллаҕына, сайына кураан, сарсыарда сүлүкүттэр төттөрү киирэллэр диэн, ыаллар эрдэ туран сүөһү улаталлар, ойбоннорун тээн эрдэ сүүрдэн аҕалаллар эбит. Тохсунньу ый сүүрбэ күнэ былыр таҥара күлүгүн сууйаллара уонна сибити ууннан дьиэлэрин хотоннорун, сүөһүлэрин ыраастыыллара, арчылыыллара. Тохсунньу ый сүүрбэ биир күнүгэр бу күн тыалын соҕурууттан ыллаҕына сайына кураан буолар. Тохсунньу сүүрбэ үс күнүгэр кэбиһиилээх от кырыардаҕына сайына самыырдаах диэн буолар. Тохсунньу ый Сүбэ түөрт күнүгэр сис былыт кэллэҕинэ, тохсунньу ый отут бииригэр диэри тымныы мүлүрүйэр. Сүбэ бэһис дьыалаҕа халлаан күннээх буоллаҕына, саас көтөр, эрдэ кэлэр, хаар түстэҕинэ ардыыр диэн буолар. Тохсунньу ый отут күнэ ый туолуута. Тохсунньу ый отут биир күнэ бастакы Оконооһойоп, Эһэ арҕаҕар сытан иккис өттүгэр эргийэр, ытыһын биирдэ саланар, дьыл оҕуһун аҥаар муоһа тостор диэн буолар. Тохсунньу ый алгыһа. Туску, туску, Туску, таҥханы анааччы түһү олордооччу түөрэхчит баһа үс биһик төрдө уон икки ороҥҥо уйулааччы уон икки мутукка олордооччу кэрэ кэскил тэрийээччи төлкөнү түпкэ түһэрээччи эргэ дьылы эһээччи саҥа дьылы саҕалааччы халлаантан тутулуктаах сиртэн сибээстээх саҥа саҕаланары саҕалааччы, инники хардыыны иннилээччи, таҥхаһыт таҥха хаан тойон, бэттэх көрөн мүчүк гын, дом, дом, дом. Дьэ, үтүө билгэни бүттэниэххэйин, таҥхаланан, инникибитин ыраланан көрүөххэйин. Саҥа икки тыһыынча үбэччит сыл эһиэхэ үтүөнү түстээтин, саргыны салайдын. Кэлэр Айыыһыт сыла эһиэхэ үтүөннэн эрэ тосхойдун!